Wel, yn y lle cyntaf, ga i ddiolch o Aelod Calon am y gwahoddiad i ddod yma i feirniadu yn Eisteddfod y Rhondda. Mae'n siŵr bod rhai yn chi'n sylwi o'n acen ni go brin bod fi'n dod o ardal y Rhondda, ond fydden ni'n hoffi meddwl bod gennau rhyw ran fach o'r ardal hefyd yna i, achos Lawr yn pentre mi o'dd 'na gapel o'r enw Seilo, flynyddoedd yn ôl ma' 'na llys Seilo erbyn hyn, ag ro'dd yn hen hen dad cu yn weinidog yn y capel yna, ac mi o'dd 'na ryw hen wncwl arall o'r enw John Salisbury Edwards, a fel ma'n digwydd fo o'dd gweinidog cynta capel o'r enw Capel Hermon yn Treorci. Ac felly fodd y person cynta i fynd i'r pulpud, wel dwi ddim yn mynd i fentro i'r pulpud heno, ond mae'r ardal yn gynnes iawn iawn yn yng nghalon i, felly dwi'n gwerthfawrogi y cyfle yn fawr iawn i ddod yma. Mi o'dd 'na wyth wedi cystadlu ar gyfer y gader, Ac fel clywsoch chi wal oedd y thema, rhag o'n nhw'n cael mynd i gyfeiriad cerdd gaeth ne cerdd rydd y rhan fwya wedi mynd a dewis sgrifennu cerdd rydd. Ac roedd na bob math o waliau wedi dod a dwi am enwi rhai ddoth yn agos ati, Bryn, Heucyn a Rhy Hwyr, dyna y tri oedd wedi dod agosa at gipio'r gadair. ac roedd yna gyfuniad o waliau personol, rhai waliau ffisegol ac yn y blaen, ac roedd gwaith pob un ohonyn nhw yn taro deuddeg, ond mi oedd yna un arall ar ffug enw Glewlwyd. A hwn ydi'r un ddoth i'r brig. Cofiwch, dydi dod i'r brig mewn cystadleuaeth ddim wastad yn golygu bod nhw'n haeddu'r gader, felly yr ydych chi aros am bach i wybod os oes yna haeddiant. Ond hwn, o'r rhei sydd wedi dod i mewn, hwn ydi'r un sydd wedi cyrraedd y brig. Mae o'n mynd â ni'n ôl i'r gorffennol, i'r le o'r enw Pen y Ffin. Rwan, dwi ddim yn gwybod a ydy Pen y Ffin yn lle dychmygol neu ydy o yn lle go iawn. A mae o'n sôn am y lle yma, bosib rhyw hen gartref teulu. Pen y Ffin, amser cinio, a daw'r haul i'r clos am dro. A mae gynno fo eiriau fel haul a golau a cyfeddach. a chwerthinni a dydan ni'n cael yr argraff bod y lle yma yn llawn llawenydd a mae o'n sôn ag erys gwrs oesau gwâr yn fyw dros darten fwyar a mae o'n diriaethio'r llawenydd yna mewn tarten fwyar a mae o'n sôn am y Beibl mae o'n sôn y dwylo fi'n troi'r dudalen ac yn y blaen a mae 'na mae geiriau'n bwysig iddo fo ond mae 'na newid yn dod Mae'r haul a'r tywydd da oedd yn y gorffennol yn newid. Ond mae o'n sôn am y glaw gerwin, mae o'n sôn am y storm. Wel, nid yn unig storm ffisegol, ond hefyd mae hon yn storm o fath dyfnach. Mae hen ffordd, hen ffordd o fyw, hen iaith, yn, yn dadfeilio. Ond mae gennym y rhwcled yn amau mellt y storm hon, anwybyddu rhybuddion yr dyn i gyd yn euog o hynny siŵr o fod. Mae o'n symud rwan i'r presennol. Oedd pen y ffin yn lle lle oedd yna ddigon o heulwen, digon o chwerthin. Mae pen y ffin y presennol Llawer yn wahanol. At ben y ffin awn innau i'w we cor, yr hen fri cop, yr hen goryn wedi cymryd drosodd y lle. Lle bu'r haul yn myllu, roedd yna eiriau fel myllu a dadfeilio, a storm yn dod i mewn. Mae gen Gerallt Lloyd Owen gwpled mewn cywydd i Dryweryn. Lerpwl mwy sy'n adu'r nant. Manceinion ym Mhenceunant. A mae 'na gwpled arall, Galar i mi rhyw gweled Caergybi yn holi Heb fod yr iaith yn newid A mae Glewlwyd wedi mynd i'r un cyfeiriad Nawr Pen-y-ffin sy'n grin Grôf, mae enw'r lle hyd yn oed wedi newid ei ing a droes yn angof, a mae'r tristwch sy' 'ma, a mae o'n gorffen yn onest iawn, a Llain gyda'i holl enwau, o lech i lech, sy'n culhau. Peth hawdd i hwn, Fydde fod wedi deud, wel, 'na fo, ma' 'na obaith, ond 'na fo, ma'r bardd yma wedi dewis canu'n onest, a 'dan ni yn croesawu gonestrwydd ym mhob agwedd o fywyd, yn arbennig y dyddiau yma, siŵr o fod. Nôl at y ffug enw, Glewlwyd. Mae Glewlwyd yn gymeriad yn stori Culhwch ac Olwen, a Glewlwyd ydi bouncer y Brenin Arthur, a'i enw llawn ydi Glewlwyd Gafaelfawr. Na chi enw da i bouncer. O'n i'm yn licio mesio yn erbyn Glewlwyd Gafaelfawr, rhywun sy'n gafel. Wel, mae'r bardd yma wedi gafel ynddo i yn fawr iawn ac felly mae'r ffug enw yn gwbl addas. Am sôn am y gorffennol, ag am sôn am y presennol, ac am y gonestrwydd wedi cael ei weu yn gelfydd tu hwnt, nid yn unig mae Glewlwyd yn dod i'r brif, ond mae o'n gwbl deilwng o gadair Eisteddfod y Rhondda, 2024.
Mae'n bleser gen i gyhoeddi felly fod yna deilyngdod ar ganiad y Corn Gwlad

Cyn i ni urddo, Aled, bach o'i hanes fi'n cymryd sydd angen arnom ni fan hyn yn y Rhondda. Daw Aled o Langynnwr ger Caerfyrddin. Mae'n mae briod o Margaret, Ac mae ganddyn nhw bedair o ferched sy'n brysur iawn, felly, Aled. Pob un ohonyn nhw'n byw yng Nghaerdydd. Mae un ochr o'i dylwyth, ochr ei dad, Cynlais, yn dod o'r Porth, yn y Rhondda, ac mae ei fodryb, Anti Mari, newydd ddathlu ei phen-blwydd yn 99 mlwydd oed. Bu'n gweithio fel cyfarwyddwr addysg hamdden a dysgu gydol oes yng Nghastell-nedd Port Talbot, Tan iddo ymddeol yn lle iddo ef ar o'n i'n meddwl bod hi'n edrych yn dda. Mae e wedi ennill sawl cadair mewn eisteddfodau lleol ac wedi cyhoeddi un nofel, Saith Cam Iolo, a ddaeth yn ail yn y Fedal Rhyddiaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae e'n gapten ar dîm Talwrn Beirdd Myrddin ac yn athro yn Ysgol Farddol Caerfyrddin. a chyn bwysiced a phethe. Ymhen rhyw wyth awr bydd yn cychwyn ar ei daith i Qatar. Ti'n ddyn ffodus iawn. Ai ffawd, felly, oedd theme'r gystadleuaeth hon, y wal, eleni? a gobeithio bo hwn yn argoeli'n dda iawn ar gyfer ein tîm cenedlaethol. Cawn urddo felly y llenor buddugol gyda'n gilydd. Y gwir yn erbyn y byd. A oes heddwch? Heddwch! Calon wrth galon. A oes heddwch? Heddwch! Gwaedd uwch adwaedd. A oes heddwch? Heddwch!
Eistedded y bardd yn hedd yr Eisteddfod. Cyd-ganwn nawr can y Cadeirio, os gwelwch yn dda.

Llongyfarchiadau mawr i Aled Evans. Diolch yn fawr i chi, Oxford.